Agbeŋukefomea do gbe na ame sia ame eme xɔse be ame sia ame fɔ. Ame sia ame le eƒe dɔ dzi. Elãmesẽ ƒe agbe didi eme biana ame sia ame dagbe dagbe neva aƒe neva ʋe me. egbe me magakɔ naɖe kɔ fia wɛ eye ne mobile phone le asi wɛ appareil le asi wò la edze be nakɔ nɔ one one cd wo kpɔ nakɔ nɔ togo game be mi fra ɖewo kpɔ vin mil ɖewo kpɔ ate ŋu akpɔe le eme ahan mage ɖe eme nuyi ne kpɔ kpɔ fifi lae nye be nanɔ eha se ne woanɔ fe xe na wɛ ne wifi le asi wò data le asi wò ne kɔ le eha ɖe se woate ŋu akɔ se ha le fii. Ekema wòakpɔe be nu ka eha ya ɖe alo mobal app ya ɖe ana wò One CD. Ehawo ƒete le xexea me le fii, reggae kple etɔwo ƒete le eme. Sɔlimetɔwo, Kristotɔwo, miaƒe ha le eme. Klɔb kple country music, wo ƒete le eme. Eha wò ya ŋlɔ eha yi nèle didi ƒe ŋkɔ ko wòakpɔe. Ekema wòanɔ ehaa srem. Èle ehaa sem le yiyi ko la,

Akpɔe be point yi le asinye me ya 33,000. 33,000 ma ne me be makɔ de le enu yiwo mate ŋu ade le ega me nye ya. Aha, enu yiwo mate ŋu ade ɖe eya nye enu yiwo ne le kpɔkpɔ le fi. Eh, ega ye yiwo mate ŋu ade kɔ de PayPal ya ta me be mia vo PayPal yi. Paypal le ema. Ega yiwo mate ŋu ade ɖe Paypal me woawoe nye ma. Ne megblɔ be ne wodee nam fifi la ko ɖeko woakɔe kɔ de nyewo account me zi ɖeka. Nèle egɔme se nam. Ɖe fifi la ɖe, ten dɔla eya nye ya, makɔe akɔ wɔ kpɔɖeŋu. Ten dɔla ma ɖe, ne mezi edzi fifi la ɖe, efia be point yi wòdze be maxe. ne woanam ten dɔla, eyae nye epoint yi wone le kpɔkpɔ le dzi eme le fi. Redeem your point to start earning 50 percent. Vɔ nyi ma redeem o. Egɔme nye be point yi wodze be makɔ wɔ ne makpɔ ten dɔla ɖe, eyae nye ma woŋlɔ ɖe fi. E ten dɔla ɖe ma yi ɖe dzieƒo. Ten dɔla ma ekpɔe ɖa ɖe. ten dollar ɖe eya ye nye ya woŋlɔ ɖe fi ekpɔe ɖa ɖe hã ten dollar ye ma ega yi wo mate ŋu ade ma ne mekɔe kɔ yi ɖe edzeƒo vi ɖe la watch ya mate ŋu ade watch ya abe ame ale mele zi fifla la watch ya ega nene yi wole watch ya dzra le asime nye ya ekpɔe ɖa ɖe nene yi wole ga ya dzra le asime ɖe eya nye ya nele kpɔkpɔ le fi. Eya nye ya nèle kpɔkpɔ le fii. Aha, wɔtsia, eƒe asixɔxɔe ma. Èkpɔe ɖa ɖe? Vɔ ɖe, ne mekɔ ŋkɔ yi ɖe ka, e, míaƒe eighty nine dɔla ya woŋlɔ le fi ma, ne mekɔ ŋkɔ yi ɖe míaƒe egagbaƒe ɖe, akpɔe be menye ga vie nye ga ma o. Maŋlɔe, ok, makɔ eya kɔ yi ɖe Ghana ga me. Where is Ghana? Mage ɖe Ghana, Ghana ɖe fine yoo ekema mía yi. Ne mi va kpɔ e ega fifi la la ega yi mi kpɔ ma 89 efia be 676.40 cedis eye anye ega yi o dze be ma dzra watch ma alo watch yi o o dze be ma de le mɔ me ma ekpɔe ɖa ɖe watch ya ƒe asi hɔhɔ ema Adi yi me hiã eya koe nye nuka? 25,500. Èkpɔe ɖa ɖe? Hã, blaeveveatɔ̃, akpe blaeveveatɔ̃, alafa atɔ̃. Eya wòdze be makɔ. Ne makɔ awɔ nuka? Ne makɔ axɔ adia? Vɔ eyi le asinye xoxo wu eyata watch ya mate ŋu axɔe. Efia be 600 cedis ye ya le kotoku me nam fifila. Madzo le fi ma yi ne mafia wò enyɔ ɖe. Nu yi wòle be nàwɔ enye be àte ŋu amae na amewo ne meyi ɖe Refer kpa dzi la, èkpɔ nu yi woŋlɔa. Kpɔ be mɛ kpamɛ woamewo yi hɔn wò amewo. Woana wò twenty five dɔla. Twenty five dɔla ma ɖee, mègate

Nɔvi lɔlɔ nukae tɔ le tsɔdzɔ? Ne yi download app e vɔ ma kɔ link kɔ da ɖe video a gɔme ne yi download yi vɔ ɖe wo tse na mɛ kple hɔnwowɛ ne wo ƒo ha ne wo se ha viviwɛ ne wo se vɔ ɖe ne wo ga di kɔba kɔ na wɛ enua kɔɛ ma enu yi ta wo le fe xe na wɛ ya nye be wo le advert wo wɔ le app e dzi ta mɛ yi wo xe ga na app e tɔ ya wo be wo tse ɖe na ɖu vi ye ɖe le ŋu enua ƒete kɔɛ ma. Ok mage ɖe app me ke ne mi yi ɖe play store fifi la la akpɔ be app ele asixɔ le fi ma fifi la kɔ adze be mawɔ update na tɔnye ta ne mezi update fifi la la ekpɔ ɖe ele automatic mele internet dzi fifi la update ema ekpɔ da ɖe megale update ok efia be nyewo network eya mele kɔkɔ ya ta mekpɔ nu vovoa kpɔ da 4.4

Ehae ma lɔ. Ehae ma, ega yiwo pete woahe na, woate ŋu ahe na wòe ma. Egae ma. Hum. Ega yawoe ɖe. Ɖeviwo ƒe gae míanɔ exɔ vivivi. Ne exɔ twenty dollar ya, naɖe le magava fia wò ni nàte ŋu akɔ twenty dollar ya nàkɔ wɔ naɖe. Yewoate ŋu ana wò ega bubuwoe.

Ekpɔe ɖa ɖe, ta enɔa ema ne mebe made fi ƒu la, ne mege ɖe fii la, ne refer amewo la, wò referral wo ava dze le fii. Aha, wò akpɔ wò referral wo ƒete wo adze le fii. Booster wo le eme, wò ate ŋu awɔ redeem, redeem yi. Aha, ekpɔ point le asinye fifi la. Ne mebe made, me fia mi ale yi ne mebe made, me fia mi ƒete eya sue koe. Aha, ne me te ŋu kpɔ video vɔ tse o la, edze agba. Aha. Ne melɔ̃ maxɔ wɔtsia, eye egɔme nye be thirty three point ele asinye, ne melɔ̃ maxɔ wɔtsia, a, èkpɔe, woaxɔe, ele ha se xoxo, ne mele aƒeme meƒoa music, mele dɔme meƒoa music, ahan, nɔvi lɔlɔ̃ me bia dagbenamesiame megawɔ be womebe dzagbã na subscribe, ne subscribe la na ma video kple ame nɔvi, míanɔ kame.